Te Kowhiori 19 me te Pāngarau. Ka whakatae rite i te i Amerika me Aotearoa. Anei ngā raraunga, ā, tuatahi ko te nui o te taupori. Kei Amerika E 332 miriona ngā tāngata kei Aotearoa nei e 5 miriona ngā tāngata, ā, engari ko te, ā, ko te tau o ngā matenga kōwhiore kei Amerika kotahi miriona, tēnei wā. Ki Aotearoa nei, 426 ngā tāngata kua mate i te kōwhiore. Ā, nā reira, ko te ōwehenga o te matenga ki te katoa o te taupori kei Amerika

426 ki te 5 miriona. Nā reira me aha tātou? Ā, me huri ngā ōwehenga e rua kia tū pērā ki te tahi, ki te X, tētahi nama. Ā, kei te pērā te nama mō Amerika, nā reira ki te whaka, ā, Ki te whakahuri i te O Wehenga mō Aotearoa, me tuhia te 426 ki te 5 miriona hei hautau, ā, kia pēnei, 426 hau 5 mano. Nā, kātahi Kia noho te tahi ki runga, me whakawehea te nama ki runga, ā, ki te 426 anō. Ā, mēnā ka pērā, ka puta mai te tahi, me, engari mēnā ka pērā me, me whakawehe hoki te nama o raro ki te 426. Nā reira, ko te rima miriona, Whakawehia ki te 426 ka 11,737. Arā te ōwehinga o ngā mate ki te taupori o Aotearoa ka tahi ki te 11,737. Nā reira, kei. Tē he whenua te ōwehenga nui me te pānga kaha rawa o tēnei urutā, ā, kei Aotearoa ināianei tae atu ki ināianei, kua mate kotahi tangata, kotahi te tangata mō ia 11,737 o te taupori. Engari, kei Amerika, kua mate kotahi te tangata mō ia 332 o te taupori. Ā, nā reira, he tino kaha ake te pānga o te urutā ki Amerika. Nā, ināianei ka titiro tātou ki te rohe o Te Wairoa. Mēnā kāore i ahau te ngā raraunga mō ngā matenga o Te Wairoa, engari kei ahau ngā te raraunga mō Aotearoa, Nā reira ka whakahāngai aua raraunga ki te waeroa, ā, ka tirohia hoki pēhea mēnā ka pā pērā ki te, ki ngā matenga o Amerika ki tēnei whenua. Nā reira, ko te taupori o te waeroa, ko te 8,680 i te tau. 2018. Mēnā ka matapae te nui o ngā matenga ki Te Wairoa ki ngā ōwehenga o Aotearoa, tahi ki te 11,737, me whakawehe te taupori o Te Wairoa mā te 111737. Ā, ko tērā ko te kore ira whitu whā. Ā, ki te, kia ngāwari ai te, ā, ā, ngā whakatairite, ā, me kī, tata tērā ki te kotahi, ā, Ko te matapae o te tahi ki te 11,000 ki a, te taupori o Te Wairoa, a, ka kite tātou te āhua nei kotahi te tangata ka mate, kua mate ināianei i te, i te, a, Kōwhiore 19. Engari mēnā I pērā ngā mate, ā, ki Amerika, kei reira tahi ki te 332, me whakawehe te taupori o Te Wairoa, ā, 8680, ki te 332, ā, ka puta te 26 ira tahi, ā, heoi anō me whakaruna tērā ki te 26, ā, nā reira, mēnā ka pērā te pānga o te kōwhiori 19, ā, Ki Wairoa, ā, kia pērā ki tērā o, o Amerika, ā, ka rua tekau mā ono kē ngā tāngata kua mate ināianei. Heoi anō, ā, he tino kaha ake te pānga mēnā ka pērā. Tērā pē mēnā 26 ngā tāngata o Te Waeroa kua mate, tērā pē ka mōhio tātou, ā, ka tata ētahi o aua tangata, tāngata ki a tātou, ki a koe, ki ahau rānei, ka mōhio tātou. Oh, ah, ko Mea kua mate, ko Mea ka mate. Ah, nā reira, ah, waimarie e tātou, ehara te pānga o te kōwhiore ināianei ki Te Wairoa i pērā, ah, ki te pānga ki te, ki Amerika. Ah, Nā reira, mēnā ka titiro tātou ki te ōwehinga o te tūraro, tūraru mate i Aotearoa ki te tūraru mate ki te USA, ā, ka whakawehea aua nama e rua, ā, nā reira, ko te 332 whakawehea ki te tahi, 11,737. Tērā te hautau e pā ana ki te rere, ki te whakatairite i aua, i aua whenua e rua. Engari kia ngāwari ai te kite, ā, ka whakawehea, ā, ka whakawehea taua nama mā te 300.

ā, ko te tahi ki te 35 te ō wehenga o te pānga, te tūraru mate, kei Aotearoa ki te tūraru mate kei Amerika. Arā, ka whakariatia te tūraru mate mā te 35 mēnā ka ōrite tō tātou whenua te pānga o te urutā o ki tō tātou whenua i te pānga ki ngā tāngata o Amerika. Nō reira, ka waimarie tātou kei te noho, ā, kāore i pērā te kaha pā mai o te urutā ki Aotearoa, ā, heoi anō, ā, Āe, e tika ana kia kī, Noho ora mai rā koutou katoa, ahakoa te whenua e noho ana koutou, ā, kia ora rā koutou katoa.